Ahliňize salam dostlar. Biraz ara kesmeden soň Dünýä futbol kanaly ýene siziň bilen. Bölüm başlamazdan her biriňiziň täze ýylyňyz bilen tüýs ýürekden gutlaýas, düşümli, yrsgally, bereketli ýyl bolsun. Onda näme, eller ýokaryk galdyryp laýk basýas, agza bolmadyňyz bar bolsa agza bolup futbol dünýäsinde Bambeşski täzeliklerden habarly bolmak üçin. Futbol täzelikleriniň onunjy bölümine bolsa başlaýarys. Şu aralykda futbol dünýäsinde bolup geçenleri gysga aýdyp geçeýin. Lionel Messi Altyn topyň eýesi boldy. Çempionlar ligasynda bir sekiz finalda bije çekişlik bolup toparlar öz arasynda kim kim oýnaýandygy hem belli boldy. Globe Soccer Awards baýragynyň esasy ýylyň oýunçysy bolsa Mbappe diýip yglan edildi. Aguero bolsa saglygy sebäpli futboly terk etdi. Indi bolsa soňky habarlar bilen dowam edýäris. Andrea Pirlo Portugaliýanyň Benfika toparynyň baş tälimçisi bolup biler. Bu barada Kanço Merkato diýen çeşme habar berýär. Barselonanyň prezidenti Laporta norwegiýaly Holandy öz toparyna getirmek isleýär. Mino Raýola bolsa oýunçynyň Barselonaga geçmegi üçin şoň üstünde eýýäm işläp başlady. Oýunçynyň ondan başga-da Mançester Sityä geçmegi barada gep-gürrüňler köpelip başlady, ýöne oýunçynyň özi bolsa Ispaniýanyň çempionatynda öz karýerasyny dowam etmäge isleg bildirýändigini beýan etdi. Wlahowiçe Ýewropanyň birnäçe toparlary göz goýdy. Olaryň arasynda Arsenal, Mançester Ýunaýted, Tottenhem. Toparlaryň arasynda bolsa Arsenal oýunçyny gönümel öz toparynda görmek isleýändigini aýtdy. Ýöne oýunçynyň agenti Wlahowiç üçin Arsenal pes gelýär. Arsenalyň kemçilikleri ýetik diýip, habar berýär. Barselona Dembeleni eger täze şertnama öz arasynda baglanyşmasalar, gyşky transferde oýunçyny satar. Bu barada Diario Sport çeşmesi habar berýär. Eýranly türkmenimiz Serdar Azmonow Lion topary öz toparynda geçirmek üçin elinden geleni edýär. Fransiýaly topar ofisial ýagdaýda Zeniti transfer hödürledi. Zenit topary öz gezeginde entäk bu teklibe jogap berenok. Indi bolsa täze ýylyň öň ýanynda Ýewropanyň iň güýçli çempionatlarynda haýsy toparyň näçinji ýerde barýandygyny göreliň. Angliýanyň çempionaty ekranlaryňyzda. Bundesligada. Bundesligada bolsa hemişeki ýaly Bawariýa birinji ýerde, ikinji Borussiýa, üçünji ýerde bolsa Fraýburg. La Ligada. La Ligada Real Madrid öňde barýar. Liga bir. Paris Sen-Žermen birinji ýerde. We Serie A. Serie A-da bolsa Inter birinji ýerde. Dowam edýäs. Joze Mourinýo Romany terk etmegi mümkin. Eger terk etse, Nigeriýanyň milli ýygyndysynyň baş tälimçisi bolup biler. Bellik, Roma topary-da bolsa Mourinýoň baş tälimçiliginde gerekli netijeleri gazanyp bilenok. Mourinýoň karýerasy aşak düşüp barýar. Gelejekde göreris-dä, näme bolar, näme goýar. Russiýa döwletinde iki müň ýigrimi ikinji ýylyň birinji iýunynda Faniýt futbolyň muşdagynyň pasporty bolar. Eger bir stadiona gelen janköýeriniň hasaba alnan Fanet passwordy bolmasa, janköýer stadiona goýberilmez. Täze kanunyň düzgüne girmegine bolsa Russiýanyň döwlet baştutany Wladimir Putin gol çekdi. Guardiola Keýni toparyna getirmekden elini üzenok. Geçen transferde Guardiola Mançester Sitiä Keýni getirjek bolanda Tottenhemyň prezidenti garşy çykdy. Indi bolsa prezident puşman edýär öýdýän. Sebäbi, Keýn ýarym möwsümde iki sanajyk gol toparlara atdy. Bu ýagdaýa bolsa Tottenhemyň baş tälimçisi Konte-de ýakanok. Ýöne Guardiola üçin şu wagt oýunçy nähili pes oýun görkezse-de, Angliýa milli ýygyndysynyň hüjümçisini Mançester Sitiä gelse, gowy taraplaýyn netije boljakdygyny aýtdy. Luis Suaresiň gelejegi uly şübhede. Soňky habarlar boýunça Suares Atletiko Madridiň baş tälimçisi Diego Simeone bilen düşünişmezlik boldy. Şol sebäpden Suares indiki möwsümde Atletiko Madridde bolmaýmasa. Köp çeşmeleriň aýtmagyna görä, Suares Amerika gidip futbol karýerasyny şu taýda tamamlanjak diýilýär. Ýöne ýene-de Barselona dolanmagy mümkin diýen habarlar hem bar. Ýöne Barselonanyň krizis ýagdaýy bilen Suaresiň soraýan aýlygyny berip bilmez. Eger oýunçy iki esse az aýlyk haky bilen çykyş etmäge taýýar bolsa, onda urugwaýly hüjümçini Barselonada görmek bolar. Indi bolsa täze ýylda, iki müň ýigrimi ikinji ýylyň ýanwarynda boljak esasy oýunlaryň sanawyny aýdyp geçeýin. Seriýada ýanwar aýynyň ýedisi Ýuwentus bilen Napoli oýnar. Meň pikirimçe Napoli utar ýa-da deňlikde oýun gutarar. Ondan başga-da Milan bilen Roma bar, oňa-da göz salsak bolýar. Ol oýun bolsa ýanwar aýynyň altysynda oýnalar. Liga Birde Liga Birde esasy oýunlaryň biri aýyň onunda boljak Lion bilen PSŽ oýnudyr. Bärde iki toparam güýçli diýip hasap alsak bolýa, Lyon hem birje goldan, PSJ hem birje goldan ýagny obizabýut alsa bolar. La Ligada La Ligada bolsa Atletiko Madrid bilen Raýo Walekano ýanwar aýynyň ikisinde boljak oýundyr. Ondan başga-da Barselonanyň janköýerleri üçin Mallorka bilen oýnanjak oýuny yzarlap bilersiňiz. APL-da Angliýanyň çempionatynda bet, Bambişsk oýunlaryň biri Çelsi bilen Liwerpul. Bul oýunda Liwerpul utarmyka diýýän. Sebäbi soňky wagt Çelsiniň oýuny aşak düşüp barýar. Birnäçe şikesler we birnäçe meseleleriň esasynda çempionatda üçünji ýerde Çelsi barýar. Dostlar, biz eýýäm futbol täzelikleriň onunjy bölümiň ahyryna ýetip gelýäs. Halan bolsaňyz laýk, agza bolmadygyňyz bar bolsa ýene bir gezek aýtýan agza bolup yzarlap bilersiňiz. Ýene bir gezek täze ýylyňyzy tüýsülikden gutlaýas, janyňyz sag bolsun, görjegiňiz diňe gowluk bolsun. Onda näme, indiki bölümlerde görüşýänçäk, hoş, sag boluň.